Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal l-, u anki l-. Jekk tistagħġeb faċilment, titkaża jew tieħu għalik malajr, dan il-kontenut ma jgħoddx għalik. Il-kumplament Ħudu pjaċir u ħuduh fost kemm għandkom kollha. Tlaqna? Hupp! Qegħdin kollox tajjeb. Qed tirrekordja? Lilli basija tard. Madonna Spoon! Il-microphone hekk tagħkom hekk ħa jkun ħa jħares lejn ir-ref. Ejja hu, għax bla mike tlaqna. Bla mike intom ġejtu. Dawk dawk m'għandhomx. Imma hemm mod hemm mod kif naħdmu mbagħad Proset, ngħidlek. proset. Mela, nżidu ħanżidu xi wire ieħor għal jista' jkun. Guys, erġajna episode ieħor ta' Bajtu Bacon! Sjadna għadna tajjeb. Mela ħa nibda mal-ewwel qabel ma nintroduċu l-guests biex infakkru kulħadd. Ej la la ftakar. Qed Xi qed ħa ġifieri? jinsieha jien fakkar ej ara ara x'ħadd fakkar. Biex ngħidilkom għadu kif reġa' ħareġ is-survey tal-Broadcasting Authority u aħna uffiċjalment għadna u nibqgħu L-aqwa comedy show f'Malta! Issa, issa, mhux, mhux fuq il-PBS, sewwa, biex ngħidu kollox, żidna, ġifieri ġejna aħjar, u qbiżna l-Malta Today! Bħala comedy podcast qegħdin aħjar mill-Malta Today! Qabilna kien hemm huma comedy l-aħjar. B'anyways guys, il-guests tagħna llum m'huma ħadd ħlief il-.

Minħabba technical difficulties. Imma aħna tridu tiftakru li aħna l-spun mitriq ġbarniħ. Lalla ġejdi! Storja! Possibli! Illa alla ħali. Għalilek illa ġara. Ma laqatnix, illa sti. Għalilek ġara. Għax ilu sejjer mek, sa xaħna ħat ma Għax daw bdew impressjonaw ruħna s-setup tal-sponsors u hekk li nagħmlu. U għallu dan kemm il-lostja ġejja nbittul tal-sponsors u mek għamel sija sejjer għax aħna ħadd ma jitina flus u jħsib jekk ħati. Le, le, le, mux għawaħal fl-spooner, imma biex għamajna ġiex minn ġiex kameras, it's a whole different ballpark, u daw l-electronics ma nafx l-alla għandhom, ma nafx hekk qatt kamiltu xi tip ta' affarijiet hekk, imma l-electronics mal vera għandhom feelings żgħar, eh? Għax malli tmisshom jaqbdu jieħdu għalihom u xejn fucking ma jaħdem. It's ridiculous, it's ridiculous. U da inna sena f'da l-istudio u l-ġdid u għadu mhux lest men, taf kemm il-ngħidilhom immorru ħalli l-lest. Xejn, manna ċans ta' xejn. U qed insemmu li manna ċans ta' xejn, eh, il-live show. Yes, għanna live show, guys, ma Illi, nisewx. illi meta ħajoħroġ dal-episod ikun għadda. Ġifiri nuk taħt isem il-live show. Eżatt. Mux taħt ix-xiti kitik. Mux ta' November, imma? Le, ta' November kun għadu tajjeb, u. Għaw, inti fil-met, sara x'tagħmel, bro. Għara ħanajd il-kom din, sorry, għax insejna. Le, se- le, ħallik mill-met, Disaster, ħanajd eh. kemm jintajjeb jien. Jekk għanna l-pjan li għanna f'moħna, daħaj konna noħorġu ġimgħa tard. X'inhu l-pjan? Ma minn kellna voice call milux. Yes, agreed, agreed. Jista' jkun, jista' jkun possibbli. Issa naraw, anyways, if, if that's the case, thank you tal-ġej tarawna live, jek le għanna live night November. Mela, għannamlu brief intro bim morru sponsors, jonna għannabdu l-sponsor, neħu l-sponsor. Ma nafx intro tittabli iktar minn hekk, inna fakin nejdu nofsija tlaqna l-sponsor. Imma li l-om askel ma zaħira bedni, l-om fakin sponsor. Aħna mux xogħol tagħna nagħmlu. Sotto zero, illum illum erġajna bdejna bid-donuts, men, għax kien kontet nimmissjom. Vera professional li qed tagħmel Max, ġifieri. Aha. Ejwa, ejwa, tagħmel is-sinjali backstage, nagħmlu għadi fil-live. Sotto zero li uħsibna u ħajibda jerġa' jġibilna donuts eh, fl-aħħar and eh, mhux għax ma rridx u ta' ġifieri, għax ridna l-ġelat aħna fis-sajf. Eh, A to Z Electronics li juħsib eh, l-air conditioning, eh, ħafna mit-tech li għanna għek biex, biex naslu u dksfactory.com għal custom cool, cool custom phone cases online intimates.com għal ġugarelli tal-adulti. Mhm. U 5pointsgrowing.com 18 plus gardening nejdu l aħna. Kabru xina għapjan tad-dar għal raskom. Fire and Fork kull nar ta' erba, ball you can eat meat, 50 euro biss u eh, Black Box Pro li juħsib eh, l-audio tagħna u hekk u ħaħsib anka xi affarijiet li għandna fl-istudio u The Barber Room raħal ġdid li jigrum jana illum. Le, le, le. Ma l-lum tajjeb. Isma, da, da, da, da, ġa t-tini episod. Le, l-lum le. Ma ta' jgrum jakum, eżat. Le, le, zomma. Raġun. Proset, t-follow jgħan. Proset, kemm tajjeb. Isma, daw ħafna. Dawn ħafna minnhom ta' Love Island patruni magħna, eh, ġifieri. They they are big fans and uh, good taste. L-ewwel net guys, thank you ħafna tal-li ġejtu. Intom, militari, inti tarana, inti ma issa dek meċ, ma dek ma tfajt lebda tip ta' Daw l-aħħar naħseb hemm misjajt ftit, imma fil-bidu speċjalment update u ma kontx nitlef. Fissa biżi. Ah, Biżi. Mhux ġara, x'im bidel? Jittaqgħod u minnkom. Edinna, morna l-lar jew hekk. Eh, Le, le, għaxxi għanti. Eh, Ma TikTok su hekk korrajt, ma mhux tkolli Eżatt, ċans nara broadcast sija, sakemm ma nkunx fil-karozza Eżatt. jekk u nitfal il-kom biss. Eżatt, għax dan għal Isma, dak eh, tmur polita, jien ngħidlek ġittaqgħod u minnkom. għal Le, għażo- għal għax oxxa. xejn. Aħna ngħidu hawnhekk distat. eh, Dan għal, dan għal li li- għax għax edha biżi, imma qed iżomma biżi inti.

Ktibli ċar, mux ħad is-sega l idejk. Toqob, toqob ta' srum. Inti xkullu li toqba ta' sormok, saqs il-patrun. Il-patrun, saqs il-patrun. Xini, thank you tal ġejt ukoll, by the way. Dak jider fucking zaqax jider tifel ta' 13 men, nara. Ma kemm għandu żmien dak? X'kemm għandek, x'terti tu?

Eżatt. Ma nafx inti x'interessat. Interessat, bro, b'xi mod. Eh, għax jista' jekk irid, u let's let's face it. u. Skont kif tidher ommok. Eh, Kont l-għam komplejna. kulħadd l-istess. Ejja, nkomplu, Ngħidu. nkomplu. Għax, isma, kjon għalinna li għattu tqaxru is-srum

Illi nieħdu ħseb ta' nfusna bil-creams, bil-herd, bil-conditioner. U dawk full minn oxxom. La gurilli. La darba kun naqbadna u darna l-gwarda robbi ta' subin kollha. U bdejna nirrejtjawhom, u mbagħad huma daru tagħna u tiegħu Ta' kien kienet organizzata, xin tiftaħ ta' dari ħatta fwiħa tfuħ kollox. Taħħom kien jisal Primark. Ħannina madonna, taħħom kollox meqlub fuq xulxin, inkun kollox eżatta. Taf kif? U inti minn dejjem hekk jew għax jew biex tħalt l-lavajn impressjona. Anka d-dar tiegħu l-kamra tiegħu kollox eżatt. Janka naħħas eżempju, nħu tliet basktijiet mej, ta' xari, ta' ġismi, ta' wiċċi. U kjon bħali kien. Allura kanna di di di der di għaw. Xidu, Isa magna. Isa magna. U konna nkollu, għax nistax tamel laser, u ovvja. U konna nkollu għaxru, darba minnom, niftaħja darba minnom, konna din jien kjon selwin. Konna fof dej, u nizlet Martina, mna nselli għalja. U ratna ġifiri, wieħed, għaxarek.

Zomma xqal li m'għandix raġun. Jien jien Kif m'għandekx raġun ta' Clinton Rosa? Eżattu. Eh, Kieku għar kem taqta fuq l-isweda. Kwizza reklam tal-ġelati, għanna bil-ċikkulata. Tazzisa. Eżat, għalek għaddej, l-għu. Le, le, ma ta' Clinton ma nafxu. Selwin kollu ta' tu sorbu, ġifiri. Kollu ta' tuż. Aħna di, di di ċajta ta' Clinton. għamilna xi erba' ħames sigħat production meeting biex noħorġu dal-script kollu. L-iktar waħda li rehearse jajna. Son Clinton. Son, toba ta' Son Clinton, diċċajta. Għadu għatni dilom li rehearse jajni għadni. Għaxdin l-unika waħda li għandek bżon rehearse. Ġifiri, inti għattajt li jila xin għaxar toqba ta' sormu, inti għamilt ħames sigħat, tagħmel production meeting fuq toqba ta' sormu. Ejja. U taħseb fuq Mela! sar Eżatt, ieħor. ej, U le. Google Photos u Images u għala ħares kun taf x'naraw aħna ta' waqt il-production Inti, meetings inti. ġifieri. għax- Ġiri, Aħna- ġiri tħalt video. Eżatt, eżatt. Toqgħod tara. Aħna literally darba tellajna toqba ta' sorm fuq xi ħadd fuq it-television li għataw parti fil-crew jgħat maħna maqut illum, ġifiri. Kien hemm guest li actually raw it-toqba ta' soħor b'xaħat minna. Eżatt. Arax xi kwieta. Le, tej, żgur li le. Żgur li le. Tista' tella spoon terġa'. Tista' tella, siba, siba ħan tellawa kif qed. Le, le, le. Inna inna 20 minuta nitkellmu fuq. U le ħadd toqgħod it-tella ta' ma ta' soħor. U le għax ndumu l-alla vera biex nsibu għal spoon. Jax id-dwej. Kemm toqba ta' soħor m'għandkom? Eh? Aħna? Għana, one, two, three, four, five, għadin kru. Li għanna wieħed, għanna wieħed. Għax nejdu għak kifin, meta tkun bezzul mennu fil-Covid, juħorġu lek xaħġa mit-toqba ta' sormok ma tkunx taf xinu. Per eżempju, l-ewel darba laħarġu l-molliti fil-Covid, men. Vera? U kelli fakin nibatrit Għattim messagġaħħom għamil. Ma jistax ikunu. Affarijiet imbarazzanti. U da kien ritratt li bat il-tabib, u. Da BJ, ma Ma kellek xi ħabib tabib jgħix miegħek jew tiċċekkja l kitaba ta' sol ma kif. Jew eżempju l-mara. Mara, mara ma tifhimx imma. Ma billi timmessaġġilek nara l-molli. Inti, inti tgħix magħha.

Bħala tifel lil ommok inti qatt ma turija toqba ta' solmok. Tara xi daħallek suppożitorji. Ikolla bżon ta' raħilek biex eh, id Jekk inti għadek sissa turija toba ma! Għandek panadol, suppositorju! Problemi għandek, ma ma Klos ħafna ma mi. Klos ħafna ma mux dajsek. Jina sal, jina.

Ma nistax namlu għadda l-affarijiet. Dik war Indian kienet dik tabas. Dik Indian. Maħmuġa kienet dik tabas sorta. Dik dik xi session irrifero fl-abna f'sebux Indian. Ma donna x'panik. Xarba kienet. Aw, pleased to meet you Enrica by the way. Qed hu pjaċir. Di kif il-programm patruna ġi. Il-programm sajniħ samniħ f'sections. U l-ewwel section hija daqsxejn iktar żgħira fuq Mattias. Għalek fuq it-top tas-sru. Normali ta' bilhom dawn l-affarijiet. Mela, let's go to the first normal question of the day. Kif kienet l-esperjenza? Inna nofsija fuq sru. Għattu pjaċir jow. Għana meċajt, it was a good experience. Eh? Esperienza kienet esperienza li sabiħawis laħar mill-laħar, għax li t-esperienza li Qed tgħix ġo villa, sib kollox lix, xar u nofs. U Ah. speċjalment jiena mbagħad sibt il-mat ġurnata wara li tħalt u isni bqajt miegħu. isni- Mal-ewwel hekk int fajtu Għax Dak tiċċiljaw. jien dħalt il-ħamis, i daħlet il-ħadd. All right. Kont hemmhekk mill-bidu, mbagħad daħlet wara jumej. Il-maqqant qabel għamela. Belle. So, Mirħat. Le, xieġifiri. Ikunu koppji, jekk kienu erba tijem apart, mela l-għura kien ma xattijħor. Jo, għal jumej, għal

U jien spiċċajt ma dak, għax huma l-ewwel żduna n-nisa, u mbagħad kienet bil-public. Ok, eża public vote. u. Eh, L-ispooner jaf, intom ma tafux ma rajtuħx. Le, rajt. Eh, Tox tik de bissa, ma rajtuħx. Le, ma rajtx ħafna. Eh, Jien ma rajt xej. Tara ek titkun, tammetti l-zbariet. Mara, mara, għasideja. Le, ma parti ċaj, għalija jien nistanajt l-izbaħ esperienza li kienet ħajti, kif kienet esperienza tal-ġen, xarra ħafna. U ġifiri daka timmisjajtu xi ħaġa hemm ġewwa ġewwa ma jkollkom xejn lentom bla mobile x'iżżob ħadd tagħmlu bla mobile. Onestament, xejn xejn. Qabel ma tħalt jiena hekkat li speċi li iktar ħansib diffiċli biex naqtam mal-mobile ma naħseb. U biex u biex ċempel drug dealer biex ġiblek id-drog. Biex hekk se però ġew. Ħaġa li ma missejniex iktar naħseb familjari u ħbieb imissejn. Ġew ma timmissja xejn ta' eżempju, jien kon ngħidilhom min rebaħ iċ-Champions League. sempliċi, ah, m'għandix taqsam ġifieri. Hemm inti inti sabiħa x'inti ma jkollux kontatt ma' barra, mela titu ma tiġ. Kontatt ma' dawk li għandek hemmhekk ah, u l-istess ħin, eżempju jien kont fuq season one ma daw kif jisiru daqshekk close. Imma ah. titesperjenzaħħa biex tkun tafa. Hemmhekk tiġi close immensa, ġifieri ekstra. Meta taħra?

Up, nizel. Nizel Henry. Nizlet Martes. Un pa' eżempju, d-boss, tgħid mela traffic il-marsa. U darba minnhom kont dejjem minn qudiem it-tajs, tagħhom jitkellem, inti tgħid imma daw x'inhu mej. Martes mini. Plus li m'intix iżżomm f'moħħok, kelli aħna jkollna l-mikrofon.

ħanejdlek. Jiena isma ħanejdlek jien. Għajtuna ħażina eh. stja. Jiena il nifraħ illi ħajkonna at least naqra preżenza femminili wara is-sausage fest li konna u hekk. Alright, illi niflaħ ġimgħat kbar. Ġejna u l-ewwel fucking nofsija fuq il-gays u x'jamlu l-gays hekk benna nagħmel fuq top ta' Għadna askellimna. Programm gay għandna issa. Askellimna fuq gay wieħed. Onestament. Imma affarijiet gay għax xallu sormu. Ġildob. U għajja fit-toilet flimkien. Inti għawjat? Ija, le. Xgeja. Inti għawnek fuq il-vibe? Le, zonna, ramet. Xgej, zaħna ma tkellimna fuq l-ebda gej ta' Ġiex tgħid li mhux programm gej għandna ta' inti taqbel mi jgħimen jimbis jed f'sikti. Programm gej xi ġifieri. Qed nitkellmu fuq it-toqob ta' srum tal-irġiel. Eh. Inti bisser. Eh, inti qed taraħħa gej. Eh. Sarħħa ħbiberija. It's friendship. Qed French. tifhimni jew le? Fr- Le, Le? ma Kif tagħmel le? sens. u. Alla. Ma konna, isma, nerġa' nerġa' ngħidlek, kellna bon tajba hemm ġew. Eż- Hemmhekk xarru nofs hemm ġew jsegilek Jien disa taf kemm xaraw għandi barra. bonds, man. Insa, Għad- insa. għandi ħafna Ara, mhux bonds, ħanejdlek, man. mhux ħanejdlek t-esperienza Hemmhekk hemm ġew. totalment differenti. Għax inti mhux ħad esperienza Eh, oh, ħa. 100%, eżatto. Ovvjament. Ġint qed tgħid li jiena u in- jiena u xattijor ma nista' qatt nkunu ħbib daqs kemm inti inti ma kijon. Zgur. Tittamel xar u nofs tgħix. Għax hemmhekk ħanajlek isma' jiena l-ommi eżempju close magħha ma naraħx 24/7. Hemmhekk tagħmel xar u nofs 24/7 torqod tinħasel kollox. U m'għandekx distractions u allura. Fl-istess fl-istess jiena 24 hours ngħix mal-mara ċorta noboda.

jien kont interessat fija, kien interessata fija. So ma kellix interess minn diħel, so kont ngħix ġo villa. Jitem hawnna. Eżatt. Fuq television, ma sħabna u mal-pool. Imma zom ta' li kellna eh. forsi kien daqsxejn meta kien jidħol xi ħadd ġdid, għax hekk eh, xi minnhom jażilna irdu ninqalgħu. Tensu tkun tens tu. Iktar mhux essa ġlied, jekk eżempju kien ikollna xi konna nitkellmu qatt ma ġlied nimma.

dan tagħna, bajtu bejken, eh. ġifieri it's eh, not just a podcast hekk li qed taraw jħammorru. Eh, kemm f'kumpanija bħal tagħna fuq x'taħseb li jkun il-ġlied fuq il-flus? Le. Ta' fuq ix nġildu għana. Fuq xtiktebu? Laqas fuq dak ma nġildu, pjuttost il-ħin kollu naqblu, li nġildu għana fuq affarijiet u ġliet, irredu post. Dak ta' dak ta' għana nġildu fuq per eżempju

Tista' saqsu l-Ben Kamil kien jgħidilkom dak dak. Aħna qasħin ma konna nkunu nafu x'enu. Ma tkunx taf. Qasħin! Imma xkelkom, imma weja, għas encyclopedia per għax xiex intom dertu li. Għasħin! Dertu li l-encyclopedia. Kif dertu fuq dertu iskom l-encyclopedia ta' fuq inside out, eh, ġifiri, blammenta. Ġifiri. ċe, tgħidilkom li qed jaqbad magħkom l-injoranti bażikament.

Taf kif? Eżatt, mhux għax hekk Mhux ħanejdu isma' dik kara eżempju ma xaġik. Ma bnejx naqas ja drama Madonna. Kelli drama xorta. Ex kemm kon nibni ta' posta jien ngħid li dik għandha dik għandha dik għandha sifili soqgħod attent. Kelli drama. Tkabbara u minn dawle minn dawle. Ma minn ma minn dibt mhux dramu. Ija, ma drama x'inti toħloq li daw. Dak qed missux għax Blades dak. Ket, Rax aħba. Jaf season 3 joħdu għadi. Eh, Ma ma biblik tal-li klik jajtu. Mara kiel. Isma, isma, isma, da, da suġġett illi

mill-iktar tnej li Ah. jekk għandna problema magħha konna morru nafaċċjawha. Mija fil-mija. jekk Isma' titfuna. nemmek. Allura hemmhekk apparti jisnek, ħaġa oħra. Konna niġġieldu ma' kulħadd, imma terġa' tirranġi sek bħal aħwa wara 5 minutes. Agree. Ħaġa oħra hemmhekk. Eh, Il-programm hu- huwa 45 minutes. Minn 24-7, impossibbli ġib. Eżatt. Kull ħaġa li tajt għal-production Mhux hekk, mhux se jġibu l-high fives u hekk ġifieri, jġibu drama huma u għalhekk. Apparti, imma ovvjament, jaf eżempju, ġara xi ħaġa jien naf li ma ġiex tidher ma ġiex importanti, ma mbagħad inqala xi ħaġa aktar serja. Ġabu li jkun żamm. Eżatt, eżatt, eżatt. Imma ovvjament, tkun taf, fimni, daw qed jgħixu ġo villa n-nies. U programm huwa klek kwarti. U daqshekk. U kwarta edz. Eżatt, eżatt. Mhux ħatkun taf eżatt. U l-inna qatt ma sponsorjaw xejn, ostja. Essek qed tmut bil-ġok. Naka kien hemm kien hemm għajdut ma nafx hekk vera li li l-villa mibnija fuq ODZ. Issa jenna. Kif tispelli ODZ? Nidħol għadi. ODZ, O Kan jitħal għadi. Oh, di? Di kienet iċċajta. Let's Literally di kienet iċċajta. Literally di kienet iċċajta. Lost jak. Just, just, aħna ħana edukaw n-nis kif jispellu l-affarijiet. Għax n-nis jajduna li aħna mux edukattiv pala program. Għara aħna ħanibda nuru n-nis kif jispellu kif jispellu. Għanibdob bil-ħafif. Eżatt. O dizet, o dizet, tajba ġibta. Irrit li għaf nixrob meta kunet namel production meeting. Da sek, tajba, imma, ma nsedin fil-tema tal low dizet u whatever. Għanna, aħna wara ta' kjon u rajna suċċess kbir li jagħmel il-news tiegħu, il-news eh, section tiegħu, aħna ħadna over. u ġib għamilna Bab News. U d-darba għamilna il-Kif Demikoli, il-prezentatur tagħna, newscaster, li dana għamel section ta' news ġifiri bazzikament fuq. Fuqna. Kolla tmut. Nsemmilkom eżiz telespettaturi u nilqakom għal bulletin tal-aħbarijiet tal-Ingliż Bil-Malti hawnhekk fuq Bajtu Bejken News u naturalment mal-ġurnalist bl-ikbar zopp. Min Ruta Majra? Zoffox Ruta Majra le! Miegħi, Keith Demicoli. Keith Demicoli. Skont riċerka li għadha ma saritx, 99 fil-mija tal-ommijiet Maltin jibgħatu t-tfal tagħhom training tal-futbol propju għax ġewwa pajjiżna it-tieni l-iktar professjonisti li jagħmlu flus huma l-plejers mixtrijin. Din l-informazzjoni għalkemm totalment ivvintata tixħet dawl ikrah fuq l-isport u turi biċ-ċar kemm huma bla bajt l-awtoritajiet Maltin biex fl-2024 il-plejers Maltin jaqalgħu inqas minn dealers tal-coke, rappreżentat minn Setqa li pprefera jdaħħal sikkina ġo qalbu milli jgħidilna x'jismu, stqarr magħna ta' Bajtu Bay Ken News li dan l-istudju juri li min ibigħ il-coke jgħix ħajja tal-ostja waqt ħafna mix-xogħlijiet l-oħra L-ostja mhux tgħix ħajja tal-ostja. Naqilbu għal paġna agrikola wara l-prestazzjoni tat-tim Malti fl-aħħar logħbiet, l-MFA jew kif nafuha aħjar bħala il-Mina League Football Association ħarġet direttivi ġodda t-tim li fis-sigħat li s-soltu jqattgħu training issa se jqattgħuhom fl-għelieqi jagħsqu. Bdiewa ta' età varji u kulur varju se jkunu jistgħu jibbenefikaw minn din l-iskema għax dejjem aħjar nitfgħuhom fl-għalqa jiġbru l-patata milli fil-ground isoffu l-ħjaru, il-Ministru tal-Agrikoltura flimkien mal-ħabib immaġinarju tiegħu issapportjaw din l-iskema primarjament għax mhux ħieġa minn butu imma kif ukoll sostna li ħa jara kif bl-istess kowċ innifsu jista' jagħmel l-aħjar coastload tad-dinja peress li mhu xejn ħlief kabboċċa. Bir-rapport fih dik il-libgħa li rappurtatlek Miss Saintila Sorma. Immorru issa għal-Parlament. Il-Gvern u l-Oppożizzjoni għal darba qablu unanimament fuq il-prezzi ġodda għal-Premier League Malti 2024 u 25 u kemm dis-sena għandu jinxtara it-titlu tal-lig. Għalkemm sissa l-prezz eżatt tal-lig għadu mhux magħruf, rappreżentant tal-Gvern li qedditni li għamilli bomba jekk nikxef x'ismu, assikurani li għalkemm li qed jaraw l-Alla, id-daqqa mhix waħda li ma jiflaħx Portelli, waqt li għamel promise to Jesus magħna li kull President għandu dritt jipprova jixtri l-lig, jekk wara r-rebħa mhux lest jagħmlilna karru, jista' ibusilna l-bajl. Sorsi li forsi jafu xi wħud mis-sorsi li jistgħu jaħilfu li semgħu xi sorsi jgħidu li l-MFA issa dratt ikollha street parties t'Alla u lesta tpattija kull tim li joħroġ jiċċelebra biż-żopp ta' twiebet propju kif pattewha lil Belt. Għalikom bl-istorja vera dak il-giddieb. Il-PJ il-solt ostja, proset. Ostja. Kif qasamni kuj. Proset, proset. Eżat, bem xej fuq Mattias. Għax dis was. Qasamni. Għadan hemm xi tlieta li missi jgħat fuq hekk. Sa tara Mattias. Da fuq hekk. Ma samma xej fuq hekk. Da fuq hekk. Da tiegħek ġifieri. Tiegħek supposta x'in futbol, le? Full on fox l-MFA kien. Imma ma rridniex insebbu. Kien tifhem biex

Xini xi ħaġa li titfik lilek? Xini xi ħaġa li titfik? You turn off sipo ta' imma waqt waqt il-proċess, so għad ngħidu. Per eżempju jiena il-mara għandha vizzju. Eh, Kun fessodda, eh. dik maħalliex. Eh, imma meta nek nibda mbaba sawek, għanna mentej li għandi pipi. Il-lostja men. Ma tmurx qabel. Ma tmurx qabel. U jew tgħidili, aħjar ma tgħidli xejn tgħidli ammur nġib tazz-silma. Jew eżempju ta' farsi orgazma tu. Mm, Teħres fuq hekk qed jgħidlek eh. da. Mela żomm, żomm. Inti, inti għadek baba sar mara u hekk.

Ismali, Joker. Joker, Maggie. Da qed jgħidlek indirettament da li da Romans ħajwa qafaġi tiġa pjanat li li għala 50 da ħajjirbek u jdaħħalu lek mal-ewwel. Għandha tkun qed taqra ktieb għalla xejn. U tibqa' taqra ktieb. U tibqa' taqra ktieb. Le. Ek sabiħa. Ejja, morru, ma ma jkollokx bizzejet ħin, għanza kollkom it-tfal, jek tispiċċa whatever, jek tridu, għanebe. Bitfam, għax kif ġejxilek vera, eh, princess. Inti mhux forse qed tibda tmur holiday eżempju hekk. Ċini? Meta tmur holiday. Holiday eh, le, bro. Diffiċli għax hemm il-liba tifel fil-kamra miegħek. Eh, forsi mar waħdu magħha. Oh. Eżatt. U żammetulu. Inti, inti, inti għaw it-tifla tiegħek. Żomm. Sewwa? Jista' jkun Jista' jkun hekk, jista' jkun. Dik vera. Meta l-aħħar li sifirt. Issib kien ilt wadbu hemm it-tifel u. Eżatt. Ferna, ferna. Naħseb, ta' minn dal-aħħar li sifirt. Meta l-aħħar li sifirt.

Xej, Waqt li waqt li din flimkien. Eżatt, u għax hawn- għax jiena naf min għal żobbu daqs mija, qegħdin flimkien, u joqogħdu jmorru l-parties u joqogħdu jeqilbu għal xulxin il-party flimkien. Le, Isma' jien High nara. five u jmorru d-dar. Ej, ej, le, le, dis- dismajta, anke l-ħabib tiegħek, kemm it-tokens. In crazy, in crazy. Bit-tokens. Ħabib tiegħi. Bit-tokens xi li ġifieri? taqma waħda. Ġifieri, U qaltlu jien għandi erba' tokens fis-sena. U r-raġel għandu erba' tokens fis-sena? Jistgħu jeqilbu erba' darbit fis-sena. Għandna mela qegħdin il-quick save. Għandu standard operating procedure jista' jibgħatili b'xi mod għax din għaddejja bord id-dar, eh, nixtieq. Ġiedi naħlef lejk di smajta konna din post partikolari, ġifieri. Stja. Għax għal-ispun hello hello għaw, naħseb jena għaddi s-sija pieċir miegħu.

jew ħadd tiswingjaw magħhom jiġifieri teqilbuha għal xulxin, inti tmur ma' Enrika jew ma' nagħmel lill-ossja tridu. Dak mhux Selwyn. Le, Edward. Edward, sorry, mhux kollha l-istess. Edward. Kulħadd gustuż. Hopeless case. Kollha kemm intom gustużi, kollha kemm intom bit-tatuż, xi ngħidlek? Kollha naqra ħamalli. Kol, le, u hija. Le, ħajja, mhux ma vera. dana mhux ħamallu. ma Edward. dana- Edward ħamallu spiċċa mbagħad huma. Spiċċa, eh? Għax mbagħad hemm għal-garu ħomana. Eh, ma da slima, le dak it-tip. da, le? Ej, ma j- xorta dik id-dawa, Xorta. dawa bil-Malti hekk. Ewa xabilek. Dik id-dawa hekk bil-Malti. Fimtek, dana minn- Rida. minn Blue Bar upgrade għal Lazy Corner. Ej, ġifieri. le, le, Għal-Waterloo. le. Eżatt, eżatt. Fehmna, ma dux- Sal-axħar ġieri kien keċċi mill-lazy corner kważi. Eżatt, Anka mill-lazy corner. Ħażin.

Din l-istess bħal tal-ovja bet qed Edward Gustus mhux eh. ovja li għalija qed tgħid ejja. Jiena nix inkun naf kieku xi ħanda kif ikun ikun ix naf, ma tmar tixtuqux intom possib. Gerard! Gerada. Gerard. Gerada, Gerard. Gerard Fenech. Gerard u Valentina. Gerard Fenech. Gerada u Valentina. Daw le?

Biex niftehmu, l-esti intom tippruvaw tri, l-esti intom tippruvaw forsi miegħi u ma' JD? Eżatt. Żgur li. Dik żgur li. Dik żgur li, proset. Issa, nistgħu nkomplu. Issa jekk ikun hemm David, jekk ikun hemm David Beckham u Victoria Beckham. Forsi għax ħallilkom il-wallet tiżgħu xi lira u tmorru lem. Tajba ftemna. Morru ma' David Beckham. Eh, swinging tparta. U swinging tparta, ċfiri t-sek, tajb. Ma da. Tamlu għam ċfiri

Ħabba Herman, eżatt, tara hemm. Din naħseb jiena iktar ma simpatiċi. Jiena naħseb mitnej l-oħra. Iktar kurjus nara xiġri għaw jena, ħankun onest. Ġifiri, inti tajt li iktar looking for xiġri bej Herman u Frida mill-li bej Valentina Rossi u taħħa, jew Rosco. Għax takka tal-oħra inti bata, it's expected, dana. mara matura bħal Frida. Eh, tgħid inti tarbtok mal-ħajtu? Mera li jħor, isma' Frida mhux bil-bastun ta' da. Eh, ma għalina għandi 24 jien. Dik iġġennek li l Ora dan flok lub jużaw xi stuffat tal-fenek. Zir tal-kittir. Zajdlek, u xaħġek, u ġifiri. Interessanti, so no. No, no, jille żgur. No. Jibma naqbilx.

Biex. Biex. Biex ikollok ċans ma Lidja? Ħabba Lidja ġifieri. Ħabba xisħana ħabba Ħabba Lidja. Lidja. They are, I think, by far pala meta jiġi the prettiest first lady first lady prim ministru l-qatrajna. F'dil kopja jien naħseb jien għawdi l-iktar. Naħseb ma fisek forsi joġbok ummu. Le, out of his league, u Isma, ma Prim Ministru kien jitrenja. Eh? Mux out of his league, ma. Nitkellmu fuq il-Prim Ministru. Ah, inti zgura, right? Eh? Zgur il-podcast ta' dik tidu. Oh, mela, u le, eh. dana jittiet, aħna din għamlu l-reklam ta' veri, kem najdu kem għandu familja sabiħa. Oh. Eżat. Inti għetlu kem taħxu l-mar. Jena meċċej. Jena meċċej minn dana għal, dana xeba jistaċċeb. U għat nħossa xi ħaġa tolqot taħt il-mejda. Jiena qatt kawt ħafna. Xiktar. Imma. Dik minni l Bernardu l-tija, għax ħadd ma jaf minn il

Missjoni għax it-tifel, eh? Tajba. Aħna laqa li menni aħna, għamilna program sieħ, għad man ser majnija, ġil Mattias u tafaħali l-Spencer għed jax it-tifel. Jaqdi. Li jmiss tidleġi, da. Tidleġi. Le, ta' mux daw bis-serjetà le. Mojra għattu sa marida! Alla dik mux marida, dik mejta, mejta! Le, marida! Jiri ta' karozza! Le, dima gravi, le, le, le! Titbidlu dak il-ritrat spuna! Alla le! Sik, kurba lej, sik, mej! Sik, Daw kopji, le kopja miskina, xmajra vera ta' mel xoħla! Jastja kif xammu! Maċi, tajba, tajba!

Xibdel spura! Lost judgment, sorry. Il-fulu ċiniż, le. Nassumu Imma dik kopja famuża Maltija. Tintja matriċ, it is a famous Maltese couple. Infamous Maltese couple ah, ħana jdu għek. Dida Frida. Kopja bomba, u da. Frida u Herma simpatiċi.

Mela zom, għax issa. Erġajna naqa, erġajna, erġajna, irkuprajna ftit. U erġajna ġejna f'postna. Għax dik l-aħħar parti ġennet naqa kull ma' u konna ħana għamal artu naqa ħazin. Issa, mela kopri. Aħna kellna mistoqsija u tgħixu flimkien ed tulna le. Tulna li le. Jinġi li teħele ta' di di di di di di. Jintoħroġ di ħazina. Tulna li le. Imma kieku kelkom tibda tgħixu flimkien, ix hopefully xi darba tnassumi if things progress tbiċċaw tgħixu flimkien. Kif taqsmu r-rwoli id-dar? Inti pereżempju il-platti fidejk. Ara, fil-bidu sajjar li huwa eh, u jsajjar tajjeb. Eh? Platti tindif. Il-qasil, il-ħwejjeġ, it-tfarfir, il-modija, toilets, kollox fidejk. Sawa? Le? Mux hekk isir l-affarijiet. Isma, isma. Digina taf kem tħabat biex nġiba bil daw it-nej. Ija, ma naf. Għalix xaj kolli naqtar os program. Le, għax issa ġibni, ma nix bżon nġibu għabek, tal ġviri sa' jadri għarat nċajta. Għaw, ugwaljanza. Dejjem. Kollox equal, eh? Xlif l-sport, sa' xambat dikka. Isma, apparti. Apparti. Eh, Taxsar il-platt id-dar inti. Jena. Ġibbasta tejta ugwaljanza. Jena mel aktar affarijiet importanti. Tipo, tqassam il-flus u hekk. Għal tgħid għall-ugwaljanza Ugwaljanza raj. Li tkun tagħmel inti nasumi fil-household l-affarijiet importanti int tkun qed tagħmilhom le. Bħal? Bħal importanti ju. Importanti fidi. Mhux l-affarijiet li għaml li tagħmel Enrika. Hija dawk affarijiet l-importanti tiegħek. L-importanti fidejja.

Alla you rule the show, eh, jina d-dar, il-mara, nassumi li anki inti. Firi, eżat, firi. Inni dillek li jina xie boss ta' xie. Għadam lu fucking ċara. Inti, Edri, kebba, eh, sħabek mux normali. Għax daw, ben, batunna klip bil-voice notes li bdejt nitlobom jena. Eh. Illi daw pretendew illi inti s-suqsew. Fem, għara Mattia s-sabar. Mux ħagġa normali. Li xiex? Jena fimtu. Inti għed bid-delay. Inti inti għandek delay kbir ġaboħħok jed. Uħsib taħħa tifem. Wara ċajna għamil tenti. Da għed jgħid li n-nisa ma jisuq sew. Le, stenna. Eżatt. Ara jiena naħseb fl-opinjoni tiegħi dej il-maġġor parti tan-nisa insuq tajjeb. Ah. Imma civic police. Eh, Suq tajjeb, suq tajjeb. Le, insuq tajjeb. tajjeb. L-ikbar kumment ra- eh, s- eh, sessist li ħareġ dal-programm huwa ta' Enrika. Għax abbettiet

Intom biskom għandkom lejn għalikom. Min in-nisa? Bike lane woman lane. Għalek jina l-problema tiegħi mhux biex issu. Li sleeping police ma naromx kemm fid-dal qas fid-dlam. Appuntu, ma jkunx hemm sleeping police. Sleeping police inside. Ma jkunx hemm sleeping police fuq dak il-baq. Ġifieri minn ħajkun passiġġier miegħi jew fuq wara biex jibqa' diħel ġasta. Ġifieri ħabba sleeping police? Eh, Normal. Ma dakkax għax Is-suqu reqdin intom in-nisa għalhekk hemm is-sitting police biex tqumu mir-raqda. Li bastja biex terġa' tiġi f'postkom tipa. Jien naħseb mhux għall-ispid din daw kol-jum. Eżatt, biex jiġu. Di wis, wis. L-ispid police għadem tibqa' ġejja bil-hundred. L-ispid police. Brejka, bro, ir-ranga. L-ispid police għaw, i-brejka għaw. Eżatt, l-aħħar sekonda. Tobboda, tobboda l-pulizija, tempa diħla, eżatt. Un bħadġi kem dawk il-ek. Hemm minnhom eżaġerati. Ġeneralment meta nkunu hekk u x'in nindu dan aħin, ħanaqbżu. Mhux ħad break ja tgħid. Tafa siktar gas. Ħanaqbżu. Għax jekk ħad break. Ħanaqbżu. Eh, Ċiri you warn them. Eżatt. M'hemmx break. F'kull karozza li hawn fid-dinja sewwa, Jekk tibbrejkja u tnaqqas l-ispeed toħodha inqas. Ħadd ma ħajħu xejn għar jekk tibbrejkja biex biex nagħmluha ċara. Issa llum. Nirringrazzjak. Physics. Grazzi. Nirringrazzjak tal-li qed tisserva la ħajti. Aħu break f'daqqa. X'nipprova? Xinta sal eżatt qudiem qudiem sleeping police. Aha. Ara toħoddi xar.

Issa fis break. Iva, qabel Iva, dik il-sleeping jekk police. Iva, ma għalhekk qed tarax ngħidilha fis. jiena, jekk tafas fuq l-sleeping police, Le, jekk ma ta- tħossha iktar. Jekk ma tarax xejn, ma Żgur. tibqa' dej u ħalli nagħmlu waħda minn dawk. Issa jien ma naraħiex. Għal- għal Naqra, naqra, jekk ma- jekk għal naqra jekk taraġuna hekk inti. Ir-round about jekk ma tarax xiex ibqa' dejjem fuq. u. X'daqqa tajdu? Diżastru. Aħna, aħna misna mill-lum namlu, namlu, namlu statement fuq il-show Li, nafux physics, brother. La, la, prova, beh. Isma, isma. Prova, isma. Bl-istess, isma, ma bl-istess raġunament, isma, isma. Zom, zom, zom. Bl-istess raġunament għak. Eh. Jek ma narax il-round, bot interad naħal oħra. Maġik motiħu, għara naris ma tarax round. Le, ta, bro, isma. Mux bħal. Għana jidu kollox, semmu round about, kelli esperienza zi.

Jew uh, il-bankina ħarġet għan nofs. Jew għax mara, jew għax mara qatt. Jel, insa, insa. Ma nisa fejn nitkellmu. Insa, insa. Għax wara li ħriġt mill Love Island, l-ewwel darba li. Ma ħarġ li. Ħarġ li għet minn ġo parking, għajn xort għandi. Miex id ħarġ. Li, ħbat bumper, bumper. Eh. Ma ħarġ minn ġo parking għagġu fija, eh? mux tort. Ej, jina l-lejn tejp. Dak għax nsejt il-suq għax konti għagġu l-ġo Love Island għax għamil ġuġu għakxar minn sim id-dinja. Tipo. Possibli, jista' jkun, jista' jkun. Riflessi jonqsu. Jista' jkun, riflessi jonqsu, mxek. Issa intom, issa intom taqattaw ħafna ħin flimkien fuq il-karozzi li għaddejni għam. Għaddejni għaddejni għazzat, next, next, next, next. Eh, ilkom teħxu flimkien, le? Għaw, ah, mux teħxu flimkien, toqgħod taqattaw ħafna ħin flimkien. Għattaw għarin. Tibatu nud zek sexy pixel xulxin, għatkom tibatu xulxin. Jew pażlet sormi biex qaxxar li sorbi. Biex tqaxxar lek. Inti vera tagħmel l ukoll dir tqaxxar l sorbi. Issa żomm, issa nimur il-laser. Eh, għalek, mela. Issa issa għand il-laser. Aha, u jagħmel leku. Imma bejnietkom tibatu sexy photos iż Kunu fuq ix-xogħol pereżempju, jien naf il xi ħadd jagħmilha eh, ġifieri, da fuq ix-xogħol il-mara toqgħod tibatlu mara da miż-żewġ. Mhux hemm ħaġin. Le, Le, xejn. qed nistaqsi, għandi mhux qed nistaqsi xejn, għaw, qed Bizzom nistaqsi biss relazzjoni. jiena, mhux Eżatt, eżatt, ġet we're asking. Iktar if- aħjar, u ma if- tista' if- if you're okay, fine. tella l-kitla. Is-saħħa għal meta tmur id-daru, tipo. Fehmni? Da waqt il-break ġili jitlaq biex imur jaħxi. Ewe. Eh, Mor jaħxi il-mara xi l-mara għandha għandha xi uffiċċju tagħmel xi freelancing hekk, jiġifieri xi tibxi Kem tala l-uffiċu tala il-blinds u bħal spooner għaw. Ej, amen. Ej, bob! Ma nistawx, ma nistawx spunu. Il-mara tijek, għalla, flying kicks u ek, u. Le, u, flak. Da, jaqaw, jaqaw ma l-arms jam, ma l-arms jaħdem da, ġina xeba u jaxxun l-arms u kolla stja. Għal-kurzita. Jina fwiħet juqot imur ġerriħ il-xol. Kun ix-xogħol. Ah, jien naf jiġifieri. minn ukoll. Joqgħod imur fit-toilet. joqgħod Dik jiġri. saħna papali tkun. Eh? Saħna tkun u dik. Jien kell- Ah, jien zejda, kelli darba mela. konna kellna staff party u eh, kien hemm waħda u ġabet minn daw il-bullets li jkunu jivvibraw tan-nisa u konna qed nagħmlu Secret Santa u, ġa- u kien- kienet wieħed mis-Secret Santa insomma u x'kien fetħuh Eh, indunajna li taħħax bdiet titħa u dal-affarijiet. U għattela proset jinxrigal dak, għalti dak jena nġor wieħed miegħi fil-handbag, kullum kien, ġidi fuq ix-xogħol. Ġifieri di 24/7 imxarba. 24/7 u x-xogħol kien qed tagħmilha wkoll għax qaltilna, ġifieri jiena jekk ngħaddim ħdej il-bib u nismu xi ħaġa vibra. Inkun naf li fakin qed għaddejja fem ġew fit-toilet. Inti mhux ħessi lu ta' mill-ġurnata għaddejjek. Naqa' żejda le? Too much, u. La poplezija. Too much, u. Jiena, u anki dir qod ġeriħu xġeriħu xogħol nis. Vera, jiena jiena darba, jiena qed niprofa l-baby ieħor, insomma, u ilna u morna morna minn testijiet. U jiena mort ġifieri biex nagħmel testi tmur St. James u hekk u whatever. Biex issaf Se ta' true story. St. James u hekk. U Mbagħad jiena pal tal-films ħsibt li ħajdaħluni ġo kamra sabiħa tipo air condition, xina għadaw l-bax, forsi xi television bid-DVDs, u xi magazines. Tan it-tazza għalli ħagġbin. Għalli at the wear. Għaxi maħx lejdu, where, where should I go and masturbate? Maħx lejdu. Where? Għalli you can go over there, there's a door. Tħalt? Alla ġo toilet ta' fawni li ħata ħara patenti ma da. U jini għatem għaddej bil-ħarat nara l-ħara ġo toilet hekk ġifiri xaba ħessin. Biex kunu tafu għandi l-liba yellow grey pala kulur. Naħseb għandek xi ħażin. Għalli lek it It's normal apparently. Kemm ikun hemm miktub yellowish grey, yellowish grey. 60% minnhom saħħithom ħafna

Ma fxek jista jiġi viola. Jew red. Jew red, zgur li jem. Mod ħazina, xie UTI tal-bliħ. Kif tispelli UTI? Kif? Aj. Bomba tajja. UTI education il-marra. Urinary tract infection, għax jena dawn nafhom kolla, dawn medical medical terms kolla nafhom. Inti tgħallem l-ITS, le? Kif tispellija? Please, please. Konna bdejna najjew għat il-production meeting. Kif tispelli ITS? ITS. Tajba, alright. Jaw, ħanilek. Education il-mawx. Education il-mawx. Taraw porn flimkien. Għax di sensitive subject. Taraw porn? Le? Namlu. Taqblu? Taqblu l-porn. Tiġi tu video sa' vera hekk? Eh? Le. Jo għalikom. Inti tara porn mal-mara l-ewel niswed. Jena? Eh. Le, jinti għaj. Maċri t-sassi għad il-mistoqsi. Ekku, għal-bazzu ma nistaxu. Prava bħed sassi għab biex jissa jgħot immaġna li l-na u l-lejra jgħot immaġna li l-na mal-mara biex umlu. Le. Le? L-Erika forsi, imma li l-ek ma tantx. Alla ħares. Taraw porn flimkien jew le. Ma tarawx porn flimkien. Ma l-ostja. Kelkom xi tip ta' porn qabel. In-nisa forsi na inqas, ħafna l-ġil. Tipo jena, jena, jena, joġob, joġbuni daw il-naqa, ek, il-midget porn, Ġiri kun ġiri kun hemm eżempju midget ma ma eżempju obis. Eżatt, daw daw daw. Ġiri kun hemm hekk eh, kun hemm jew midget ma nanna. Eh, proset, jiena meta narah iktar ġast bħala x'ismu. Jien, ma nafx belaw daw għalla mutjer. Jien iktar iktar il-porn nieħu pjaċir nar, iktar mhux biex nisħon ġast għal cultural benefits. Jien naqtak taf tħobb tarint. Eh.

Eh, faċilment, ox. Xtara u iktar mornejja, komplu għala jiswa this section. Aw, kontent aħjar, granny porn mill li kien jitfaw, zgur, ta' Jien dar mort fuq il-vajbe, u spiċċa jitbil fomo ċek. Eh, daw kienu għaxru li. Għaxartu li xa. Le, mux li l-ek, għaxarna xa, mux li l-ek, sorry, l-kijana. X'kienet dik tal-di ta' kontu ċappastu li l-fon ma wiċċi? Kellna Dik kellna l-mistoqsijiet u l-mistoqsijiet. tajna. Eh, all right, all right. kien il-competition. Konna ġibnu għam tajbin. Komplu għaja samur. Tipo, eh, eh, mela, naqdar. Em- em, Per eżempju, Vampire u hemm wieħed, hemm wieħed, hemm- hemm porn, vera nħobb nara jiena. Iġibu hemm xi animator għandu ħafna ħin fri fuq ħajtu. U joqgħod jagħmel il-porn tal-Disney Princesses. tiles ta' Frozen u hekk. Emma ma jkunu fucking tajbin, eh, tal-bliħi ġifiri, graphic wise. Dak hemm il-hentai, le? Eżatt, hentai ta' ġappuniżi. Ikun hemm wieħed kull. Ikun porn, porn ta' Disney. Eżatt, ta' Disney, ma l-ilsiri, vera joġbuni da. Jew interracial, per eżempju, int fikassijak intermilan naħseb tara. L-inter. L-inter.

Semmejna l-futbol għanna għanna reġal seħibna. News segment iħor għawek. Dafu Enrika ġivir. Naħseb. Laqda omja ma' udin il-nominaw bħala chairperson ġdid tagħhom lil Henrika ta' Love Island war li hemm ċara li l-kull mara tħares li Mattias se taqla lajnejha bħal Santa Luċija. Henrika qalet li raġel isbaħ minn Mattias ma jeżistix, apparti dawk li raqdet magħhom qablu hija stqarret is-sess bejnietom hija sabiħ u pjaċevoli, sinjal ċar li Mattias għadu ma tajulix f'sorma servej bla sustanza li ħareġ dal-istazzjon juri biċ-ċar li 99% tan-nisa ta' speċi non lesbiċi kieku jħallu l-Mattias jitfaħulhom tefa' fil-bieb ta' wara anke jkun għadhom m'għamlux Koko dan is-survey għalkemm huwa wieħed li qatt ma sar jiddetuċi li fil-każ ta' sess anali il-problemi ma jinqalgħux meta l-koko jkun maħlul anzi jaf jgħin iżda meta toħloq ma' jibes għax ikollok iġib il-warden jew timla l-formula tal-bumper to bumper. Naqilbu għar-rokna ta' dwejja u wara li dejqet zoppalla tajt lil Maltin li qed toħroġ ma' Mattias, Henrika issa sejra d-dejja għoxla u ċin dan ġie deċiż mill-Ministeru ta' Għawdex flimkien ma' Mattias li esprima l-gratitudni kbira li fl-aħħar ħejħles naqra minnha Henrika jew kif inhi magħrufa magħna l-Maltin bħala il-Qarnita ħa tibda ddur Għawdex raħal raħal tieħu Ras San Ġużepp fuq Dan Mattias Landa u din il-fifra ħelwa Landu kummenti miġburin minn diversi Għawdxin għala żobbhom dwar x'jaħsbu fuq din il-Maltija li tela tiddejqilhom it-toqba ta' sormhom ivarjaw minn nispera mhux se tibda ġġanna nħallsu l-vat sa go back to your country. Madonna ta' Pinu. Jekk jaqlib ili inqabbad erba' mill-ġirien tiegħi ta' Bormla jistuprah minn ħalqu. Attivitajiet organizzati għal jum dinji tal-irġiel imsawta Henrika, ambaxxatriċi tal-Lejra, kif ukoll rebbieħa tat-titlu Miss Sikkatura 2024, qaltilna minn għar-riżervi li lesta tidlek il-bajt ta' Mattias bix-xaħam tal-papri u titlaqlu żewġ Rottweilers il-ġienen jekk tħabb ikollhom tifla u jiddeċiedi jsemmieha Raquel Raxel, Rayben jew kif iż-zoppa tgħidu bħala mezz ta' prevenzjoni. Henrika qed tħeġġeġ biex minn issa dawk kollha li għandhom xi Rottweiler jew Rottweilers li ġieli attakkaw jew saħansitra qatlu xi ħadd jikkuntattjawha mill-iktar fis possibbli qabel ma jsibuhom tal-Animal Welfare u jitfulhom ix-xemgħa. B'iktar gideb għalikom!

Aj, mostek jem ġiħazin mela, Gerard Ostia. Nħoli kan ħada ġewwa li zgur. Jena, jena, jena naħseb dawn dawru, oh, daw id-dawru daw l-affarijiet. ċad dawar? Jena għandi feeling li spooner ta' fa' wieħed qabel li jorda, eh? Eh, eżatt, eżatt. Oxek. Nasumi jena. Oxek, spoon. Intħad zballu. Tfajt il-video ta' PJ da kellu jiġi qabel. Issa da. Aw, Dan it-tfajn issa qabel kellu jiġi, bil-fors. Eżatt, għax issa kellu jiġi tal-futbol suppost. Kemm Madonna kemm minti ox. Jaza qiegħed l-ispun. Sissa m'għaddix podcast li ma ħxejtux spun, vera, da vera, jew le. Ġiba dil-bicċa ħanarawa. Ġiba.

Mela Kull one kien it-two, it-two kill one. Konna għamel jana. Tliet hemm video ġifieri. Eżatt, u ġast jikteb, vera, vera. Aħna kana. Jekk ikollok skip one skina, Għaniħu t-tort jena tal-li ma qrajċ l-script u ma meċċeċ kollox fil-post fejkin, tajjeb? Le. Għaniħu l-ħod, għaniħu t-tort jena, għax għanek, tal nġildu fuq l-affarijiet. U it's all on me. It's all on Mela, me. xorta, issa fuq il-futbol ħajkonna nitkellmu. Mattias, di fil-futbol hemm għajdut li hemm ix-xiri men, hemm min jixtara. Eh, fil-futbol kollu. Sewa inti tinxtara jew le? Le. Għattu għajdlek iva. Għax kikun għajdlek iva. Kem tiswejja, għalax. Ma nista' nirranġaw xi ħaġa ta' Mattias, nippjanaw xi ħaġa ossejna u int. Tati xi flying flying kick. Isma' jiena jiena wieħed mill-sponsors li għandkom jiġi l-President tiegħi. Naf, naf, naf. Kif Relevanti. iżob, tidnajlek kif ħan xara. Le, ma ngħidlek jiena ħana provaw naħdmu jiena Ole, esma, jiena naħdem ħanajlek. fil-betting jiena Ħanajlek, naf ħanajlek. kif nista' nagħmlu ġifieri, nistgħu nduru ma' xi ċertu angles u hekk. U tagħti xi flying kick ġo referi ġo sidru, toħu red card. Mm. Jekk inkunu qed nerbħu xi seba' b'xejn. Seba' b'xejn. Eżatt. U tittik ta' eżempju Mattias ħareġ ta' flying kick ġo sider referi kien pastiet suba ħiereġ. Eżatt, eżatt. Nifissa nipja issa niftemmu xi ħaġa. Bħal dik tal-goler. U l-punt huwa anke fuq il-broadcasting ostja jsir ix-xirjaw. U l-punt issa ħan importanti li nkunu qed nirbħu, eh? Mija fil-mija, le, mem Disgust, dak l-importanti. U l-punt ta' dak kienu, aħna ħanaraw, naf ma tinxtarax, aħna ħanaraw Kemm inti lest inxtara, xkulħat għandu eh, prezz, inti xtaħseb Enrika. Inti. Eh, isma, isma biex nkun ngħidlek xtaħseb fuq futbol, di ta' ġemilu ġumatejn ilu David Beckham ma tafx minnu. Ma tafx minnu David. Ġifieri hopeless kien. Taf minnu għara li ħriġna minn Love Island. Kont taf minnu, imma ma stajċ impinġiħ frasi. Kemm għandek żmien? 21. Ma dak suppost ta' ta' 14 diġa tibda f'wiki wiki Mela, wiki eżatt, għal David eżatt. Beckham. In-normalità dik hija Dibsa fl-Mali. kienet, eġo qalbi. Good looking man. Jiena- Għadda Għadda ħadd qalbi titkellem fuq ġerri u hekk, Ej, ej, nisma'. ej, ej. Eh, no, alla, tkompli tant tinterrompi. Jina futbol ma kontx nifhem fih. Missa peress li delettant tal-futbol minn ma rrid isni nitgħallem dik in-naqqas. Xi preferi 352 jew 41212? U iġbidek mill-ewel. U iġbidek mill-ewel. Di għana blu, għad il-logħba jew. Mela, oh, mela, di, bażikament issa ħansaqsu. Ħansaqsu jisu kważi kważi iktar directed lejn Mattia sa x'tibda. U inti tista' tajdu jekk jekk lest tagħmilha bħala koppja, għax ovvjament li ħaj jigwadanja u ħad igwadanja inti. Mela ħan nibdaw. Kemm lest għal kemm inti lest inxtara? Għal throw-in biex inti tikkawża throw-in? Kontrikom. Kontrikom u taqla 20 euro.

Kieku kan bismija tgħidlu oh, iwa ħodhom ostja. Arret kart qed tridu, di tridu joħodhom iħam. Isma' ġieli, ġieli eh. ġieli tkeċċejt apposta hu. Technically. Kollok eżempju tlieta yellow cards. Eżatt. Kull li kelli d-dar tkun titmura. L-logħba ħafifa tkeċċa l-logħba. Ikun hemm la violence season 2 tmur taraħ. Eżatt. Flying sliding hovering eh, roundhouse tackle. U tibat Jek tagħmel dittekil ħabs mhux ikeċċik. u tibat l-isptar u takxi l-karriera ta' Mbong u tieħu postu fin-nazzjonal. Għal-1000 euro. Embong li wieħed għax Emanuel ħabib tiegħi. Li wieħed Li trid. wieħed trid. Em, eh, Inti ħatiħu postu fin-nazzjonal għal-1000 euro. Mhux 1000 euro. Emanuel mela u. Eżatt, ma nafx minnum jihdu, għakku mux kolla, kolla l-istess. Mux kolla mbongs, ċiġi ġifiri. Mbong, mbong, jimma nisegwix futbol Malti. Ti, baba. Kolla kun jomom l-istess. Kolla kun jomom l-istess, ma nsegwix futbol, ma nafx minnu min, non issu godi ġifiri, xajdon. Għem tlieta u. Eżatt, jek mdak erba dina. Tlieta, tlieta. Tlieta din? Għandek 1000 euro biex inti tati flying, sliding, hovering, roundhouse, tackle, U taħxilu karriera l-imbong. U toħodlu postu fin-nazzjonal. 1000 euro, ejja. Imma l-1000 euro. Sa xbib tiegħi ma ta' li bsejjer. Ma tagħmilix. Xbib tiegħi da ostja. Mhux lesta l-1000 euro. Kwet li xatt ma nafux. Inti lest jekk xi biberija l-1000 euro. Kollok 1000 euro inti fil-but. Mhux werti. Mhux werti. Xbiberija kieku ma tafux. Kieku ma tafux b'mod ieħor. Ostja proset. Għal-nazzjonali iktar mill l-2000. Eżat, għal-nazzjonali biex tu Nazzjonali hija proud. Imma l-flus mhux importanti. Mhux importanti. Imma l-euro. Once jedin fi għansa għasik. Naf biex ħiereġ. Kun onest, kun onest, le. Kem taħseb il-boti għad biex kun fuq l-nazzjonal? Kem hemm naħseb players aħjar minn nek, kem gap kbir bejnek u bejn tan-nazzjonal? Għax kurjuż, ta' ġast li. Daqsek professional jenu.

Aħna għanna ideja, ideja ta' xaħġa sportiva, xi darba nkellmukom namlu xaħġa sport-wise. Oh, fajf sajdu għek għet namra. Le, għet najd l-ek comedy section, għek tkun. Għax bħalissa għanna l-ħin fuq idejna rridu niblu. Mela, mela, niġi bil-qalb kolla, niġi, niġi zgur. Nifidajk li għedda di. Issa, ġejna, għatna responsor spiċċajna. Le, le, le. Tqaħħab l-Enrika. Ma hemm bong. Kemm lest? Jien asal ħares lejkom. Jien ħares l-ewwel kumplament tax-xogħol. Ħares lejkom. Kemm kemm kemm tu flus? Sidkom.

Saqsejt il-Mbongo ma jridux jiġi fuq il-show. Le, le, ma zom, zom, għax kif. Eh, ma mux għax ma jidma. Il-Joseph naħseb, Joseph. Iż-żaj jew il-kbir. Iż-żaj naħseb. Pawlu, eh, Emanuel u Joseph. Joseph saqsejt. U ma jridx jiġi fuq il-show. Joseph ma tantx nafu, nkun il-Pawlu l-Emanuel iktar naf. Għax nixtieq nkellna hekk bi good taħaf xatt tan-nazzjonal, saqsina affarijiet xi jiġri tipo ta' ta' minn kepu hekk ġo x'ismu U nixtieq nkun, ma jgħalilna le, ħadd għalija jiena insomma, dak iż-żmien bdejt insomma Taljani. Tuttu maċċu. Ma isma' ma tajjeb li ngħidu mhux u fil-verità rifjuta u ejja kemm onnu. Hemm raġunijiet oħra. Li aħna eh. L-MFA rifjutat? Le, ma marx jistaqsihom naħseb jien. Eh, ina. Xabba l-MFA imma probabli. Taħseb, it oh, might be. U li għasla li kif tifa video li tfox l-MFA kif għadin xtara? Eżat, eżat, muxek. L-lum, l-lum, l-lum, it was very light on the MFA. Mele, baddom xalfej. Ma badna maħat aħna u, I mean, it's, it's, it's, it's. Mela, League Football Association. Mela, Imma qabel fada l-axħar ftit. outtakes tal-newscaster tagħna Għan itfaħulkom għawek. Bat nix bizzejt ma l-MFA. Mix-xena sportiva, żewġ diretturi tal-famma mondjali, is-sur Steven Spielberg u Liz Spooner ġew ingaġġati b'direct order biex jgħalmu l-futbolers Maltin jirrextaw u jagħmlu iktar għaġeb biex iġibu il-fawl il-Kummissarju tal-Isports ta' Malta is-Sur Chuck Norris qal li fil-futbol tal-era moderna il-fawls u d-daqqiet tas-sieq fil-bajd huma essenzjali speċjalment bejn is-supporters. Naqilbu għall-mediċina, l-eks kowċ tat-tim nazzjonali is-Sur Davies Mangia wara li rtira mill-futbol u t-tbagħbis tal-plejers fix-showers issa fetaħ klinika speċjalizzata fil-ġenitali maskili bl-isem Mangiacazzo, lura għal-lokal il-bieraħ mara Maltija instabet tiġri bla għajnejn lejn il-ground tal-futbol ta' Ħal Qormi waqt il-ħinijiet ta' training. Fost ix-xhieda preżenti b'kumbinazzjoni kien hemm Mattias u Henrika, waħda mill-koppji li ħlew xahar minn ħajjithom għax ma rebħux Love Island. Waqt li Mattias deher imwerwer iktar minn gamiema fi żmien il-kaċċa, Henrika kellha idejha mimlijin demm tipprova taqla' ras l-istess mara bl-għajnejn waqt li l-pulizija xelluha bit-taser. B'esklusiva likom! Ben Kamil, imiss it-tfal. Tiegħu biex jaħsilhom bir-rapport. Wara s-suċċess li kellu Clinton the Wallet King bir-rebħa ta' Love Island, Henrika qed iġġa lil Mattias joqgħod ħafna fix-xemx waqt li ġġebbidlu fid-duda Biex jittawwa lilu f'din l-isfida qed jgħinu lil Henrika grupp ta' rġiel mill-Open Centre tal-Marsa li għandhom duda tant twila li ġilied tfixklu fiha b'rapport sħiħ żopp il-lawn. B'natu attenzjoni lis-saħħa mentali, l-kontestanti ta' Love Island, Kion u Mattias sofrew depression ħafifa wara li spiċċa l-programm hekk kif sabu ruħhom ma jistgħux jibgħabsu f'qebda tas-sond ta' xulxin. Ix-xrieħa Ħa jerġa' jboss hekk u jispiċċa jdoqq il-kitarra taħt is-Savoy ikollu biex jaqla' lira. Madonna reħa ta' bass tal-morda! Mur għand nutar ruħi tagħmel destment għax żgur wasalt. Qed intoma. Wara li qasam studjo bir-reħa ta' ħara ta' nies minn pajjiżi tat-tielet dinja, membru tal-crew ta' Bajtu Bacon News ġie mkeċċi minn xogħlu wara l-preżentatur Dak xebgħa b'pont tal-ħadid, l-għaqda tal-appassjonati delettanti ta' pont tal-ħadid kellha biss kliem ta' tifħir lejn din il-kamra u l-isforzi li qed tagħmel biex terġa' ġġib il-pont tal-ħadid parti mill-ħajja ta' kuljum. Naqilbu għall-aħbarijiet minn barra, xi residenti mill-Ħamrun illum kienu xhieda għall-ġlieda bejn żewġ Sirjani rqaqewda fejn it-tnejn mietu wara li qattgħu lil xulxin b'żewġt iskieken mimlijin tilja tetnu. Dan l-ispettaklu li ġie segwit minn festin żgħir organizzat minn nies tal-istess triq ta' dan l-omiċidju doppju ura biċ-ċar li lis-Sirjani m'hemmx għalfejn ibagħtulhom lura pajjiżhom tant xorta jispiċċaw joqtlu lil xulxin. Il-kampanja varata mill-Gvern biex issikket dawk l-ommijiet li jiftaħru b'uliedhom x'ommok kellha titwaqqaf ħabta u sabta għax inqala' panik t'Alla hekk kif riesaq il-Christmas Concert u kulħadd se jkollu main part. Din id-deċiżjoni ttieħdet wara djalogu li sar mal-ġenituri tat-tfal fejn ħareġ li kull ġenitur f'Malta u Għawdex għandu l-aħjar tifel jew tifla fid-dinja. Bir-rapport sħiħ, dak is-sħun li ma jistax iram għami. Proset, PJ! Awesome, awesome, awesome, awesome. Dak kienu l-outtakes, dawn ma kienux as-saċ. Fuqkom, fuqkom, Kienet ġismu. Aħna Mela. naħseb il- d- dak li kien hemm pjanat. Kem, kem domna, pix Għamilna sija u domna. nofs easy. Ah, babala, kem domna, stja. It's a long one, eh, da program Yes, twil. Ħattu proset, ħattu proset. pjaċir intom, għax inti bdejt tajt. Għaddejnija. All right, għand ħadd pjaċir intom. Għarrejt, għarrejt. Sorry, by the way, xejn ilek ismek mill-bidu sal-axħar, għax hija apparently Dossi mux gwida. Henrika ma Henrika, it's a si- silent age. Xizzo plejċ edha ta' mele, mel, di. Isma, di. u inti, u inti, Eh. inti. Meta ġejna l-vibe id-nedi.

Il-ħoligan, il-ħoligan ġabu fuq. Il-ħoligan u. Il-ħoligan ġabu fuq. Għax kemm għandkom kollha u. Mela ħana il bo sponsors qabel iva, qabel ma ngħidu ċaw. Qabel ma ngħidu ċaw. Jew kol, yes. Iva. Aħna għandna biċċa ta' rigal. Isma' ħanġib di, tajn ħabbar press. Taġġib press. Ħabbar president tal-armi. Tajjeb, mela ġibilu u. Ġibilu, eh, ġibilu, marka lejha. Mela ħanibdew, ħanibdew bir-rigal ta' sponsor fidejk. Ija. Aw l-ħajda biex. Mela, online intimates li tala dar il-regal, da, da, naqra, naqra. Sorry, sorry, sorry, sorry, up, sorry, up li. Da, da naqa sexy time. Da, sex game. sex game di. Alright? Darba kelli għademmi, u se kien lawyer customer taħħom.

It's a Li good tidu tagħmluha Zero hekk, iva. lejn il jew il-logħba. Għax ilhom isemmu eżib tom lejn. A game, una a place, Logħba, una a fun logħba, time. logħba, Issa logħba, għanna logħba. u koll għalikom. Naqa ta' rekord jużajr minna ħatana. La, la, tnejn, spoon, One each, mela u.

Il-lig mhux se teħduh. Eh, mhux ħanieħdu ġifieri. Tistgħu hekk? Tistgħu hemm ċans? Għandna Radino Presidentu. Eh, Bravo, bravo, bravo. Ma leħa, jekk ma jekk jekk għal ħares ma ta' U jekk ma jekk ma nirpox ngħidu żopp. Dak kull punt. Eżatt, tajba, tajba, tajba, tajba. tajba. Eh, Spuna di idea, stjax ma nipprintjaw xwada għall-udjenza kollha tal-live daw minnu. Flok sticker. 1400. Isma zbieħ daw, eh? Zvieħu kemmu ma kunu. Dak li spooner by the way jipprintjom, spooner tagħna dana at a point għandu jibda xi ħaġa. Għandu side business tiegħu. Għandu ħajibda jersa ġena għatri di printed wise, jagħmel affarijiet u hekk għadu l-programm xi. Pur nistgħu nirreklamaw mhux problema spooner. Għavor għandna l-Patrick Prince Mhux problema nistgħu nirreklamaw. Case Factory imma. Eh, eh. Eżatt, Case Factory, eżatt. Mbagħad nibatu lek package spawn ta' kemm jiġi. Ta' jiġi kollox. Sotta zero, l-lum ħasir luqqas ftaħni. L-lum, eh, jien rajta poligan, rajta oħtu. Kolla. Kolla jaqlaw l-ek li kirtlom. Eja, bro, imma. Le, għawla, għandkom id-dom. L-lum ma kienx, ostja, ja.

Jastra. Ehm, Rrit jiġi Clinton fuq il-show, miskin very nice guy. Imma ma jifimx bil-Malti imma le. Jifem ftit. Ma jitkellem xejn. Mustja diftit. U jifem lemmu law. We couldn't make it, unfortunately, għax we thought about it. Ħafna nice guy. Imma biex jismu bl-Afrikan ma nafuħ xaħna u koll. Diffiċli, jom.

TheCaseFactory dot com, custom phone cases, very cool, iċċekjawhom TheCaseFactory dot com, online intimates, illi tagħna wkoll eh, wieħed mir-rigali għall-guests tagħna llum u eh, hemmhekk issibu mm, toys għall-adulti u ħafna affarijiet oħra kif qed taraw, pereżempju daw tieża toy anyway. Biex għajmu il- Eh, biex- biex- il- għanqlu. il- Għamela naqra iktar tens li sponsors. Eh, Xħanajt, għamilna program, dal-program sponsorjat. Mix me wara jkara kif għaddej. Dal-program sponsorjat minn online inti, bitz, u għamilna eh, program eh. nejdu. Il-Max u inti, kif taqbad kom ċans taħxu ma tilabu xej, taqbdu fucking tirkbu l-mara, men. Imma dak ikun round one. Derog, għaw kif taqbad tgħid, mhux tajjeb għall sponsor u da tal-lob. Jien mhux għad nixtri għalek. Inti ta' inti ismani, inti ta' le. Minn ta' il-bila nuhu pjaċiru. Isma' l-mara, kif tiħu pjaċir mal-mara. Mhux qed hemm ixu pjaċir bija. L-mara dem. Inti qbad toqrajt, inti qbad torkit fuqha. Le, Imnalla ma tifimx il-mara. Eh, Għax il-mara tijak ma tifimx il-Malti? Griega. Għalek, ah, għatamela. Griega. 5pointsgrowing.com, 18 eh, plus, eh, gardening. Din il-president. 5 points li ma ma jistax ikun, għandu mun nofsi rridu l-sponsors. 5pointsgrowing.com u Fire and Fork li kun narti erba jkollom all you can eat meat bi presta 50 euros bis. Black Box Pro li juħsibinna is-setup tal-audio anka xi strutturi li għanna fil-studio tagħna. Li domna sjera. Eh, li ejwa, eh, ma l-ewwel darba li kellna tu guest. Vera, vera, Li kienet Cecil ta' vera. Oh. U The Barber Room raħal ġdid li juħsib jigrumjana wkoll. Meta eh, tkun grumjat. Ma ninsi meta nkunu grumjati. Meta nkunu grumjati. Mela ma ninsewx ukoll guys għandna social stala, follow jana, għamlu subscribe kullimkien edin YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok edin kullimkien just bite to bacon, add bite to bacon. Għanna u koll il-Patreon jek tixtiqu issiru patrun tejnu naqal show financially u tiġu ikolkom ċans pal ħabib tana emmek, fakkarni xismek? Tyler, Tyler, xandu jisem mux Malti daqsek komuni, Tyler għawek biex jiġi mana taraw il-show live, għanna live show u koll, jek diġa ma sarx, ġifiri għanna live show, jek le, Is-sena d-dieħla, dana ħa nkomplu nagħmlu x-show. Għadna ma kellniex il-live shows, però żgur ħajmur tajjeb, żgur ħajmur ta' suċċess għax aħna l-aqwa comedy show Oh, bot- f'Malta Malta. skont Imma- il-Broadcasting Authority once again. Ekka nerġa' ngħidha. oh. Int- Intom?

Imma. Eh. Li bes ġaz biex naraħ. U mux daqsek ikra fuq, sa ċertu punt. Ma joġob. Mela nafu kif spiċċat propja l-istorja. Imma mux ikra sal-axħar. Eh, tara, Patrick Swayze. Tara kif għandek tibda mux bħalik. Eh, eh, ek tibda inti. Bil-penti. Għabba ah, xidwejja. Kieku tibda turi ġismek inti problemi kollok għaw bej. Inta rek tibda bil-mod.

Dik, u kien hemm. Le, le, le. Ta' Hitler tajba. Hitler tajba. Rajt ta' Hitler u. Ma dik mhux kontra l-Hooligan. Le, le, xej. Le, le. Kontra nisara. Itfila, għamur u lem. Għax ma ġirna bħal tal-hooligan, edna l-sponsors xinofsi. Faqalu, guys, once again, thank you very much. Lil Mattias, social, xinu social stakom?